khezwo vha ri ndi mutale fm for you for all mastermind master of radio ndo dzula murahu khudza fm tshitshili so ndi bva zwino swika zwezwo ndi tsho basa ndi kutani ndo fhirifhira zwo ri vhone vha khou ḓiphina nga maanḓa sesa hanefho ne vha vha hone a zwi sina ndavha uri vha gai vha na nyimo gai vha khou na mini mutshitshili so landemene ḽo ri vhone vho tshitshili sambuke mushumo ya vhuṱholi ya vhukimvi ya vhudzhambo ya vhudzhelele um khathihi na vhukabvikabvi ngo to ralo mutshitshili Si muthu ndi vhone kha vha ḓifhe vha wanṱha nga maanḓa ndi khou livhuwa mona muthu tshithu mbeke mushumo hanefho hone vhane vha nga vha hone um zwi si na ndavha uri vha gai vha na nyiwa gai um vha khou ita mini muthu tshi ri sai ndi khou livhuwa nga maanḓa ri ṱalutshedza nga ḓinga ḽi no khou bva kha monoti a ḓa tshi ri vhashanyana zwone vha fhedza uri mbeke mushumo ya morning boat i ṱalutshedza nga nḓila muthu tshi ri si kha mutala fm but for you for all ndi khou livhuwa nga mona muthu tshi ri so mbeke mushumo thi ri kha vhathu vha no khou ṱoḓa ri doba kha vhuye kha youtube channel ya vhorine vha swike vha ri mutale fm vha ḓo ri doba ngo to ralo website i re www mutale fm org ngeno facebook instagram khathihi na twitter hu mutale fm ngo to ralo mthirisi vha zwi ḓivha zwori vha pfa ipfhi ḽo no nga heli a huna ḽiṅwe nga nda ḽa mastermind master of radio ndi vha ndo dzula murahu dza fm mthirisi ndi pfa zwino swika zwezwo ndi tshe basa hai ndi nṋe musathu vha daho vha daho vha tshene tshenge phunga tshena vhoyani mane phadzi a ḽa tshi khou tshimbila mthirisi ri tshi ḓo vha nayo nyambedzano zwine zwino na vhafunzi vho mantsha friday ndi vhaṅwe vha vharamiswaswo vhane vha vhori vha ḓivhea nga maanḓa eh, vha ḓivhea nga maanḓa kha ḽeḽi ḽashu ḽa nyatshikamuraho kana ḽa tshikamuraho venḓa ḽi sala dziṅwana na nḓala fhedzi u tshi nga thoma ngo to lavhelesa mafhungo ene a vhori a khou fhefheḓa nga maanḓa musi ri si nga fhonḓa eh, ḽi hone fhungo ḽene ḽa itea nga nga nga ḽavhuṱanu ḽo fhelaho hangeini tshikoloni tsha thengwa high school ndi henefhi ha wanala uri hu na vhadededzi vhavhili vho lingwaho vha wana vha na tshitzhili tsha coronavirus kana vha positive eh, kha tshitzhili tsha coronavirus zwine zwa to- zwa tomba uri a si mafhungo avhuḓi na luthihi mthetshelesi um vho zwi amba vha- vha- vha- vha- vha vhurangaphanḓa a thengwe uri u bva nga dzi 10 u swika nga dzi 20 dza july um vhana vha ḓa vho dzula mahayani vha ḓa vha khou quaranta kana vha quarantina Eh, nga u tou ralo ndi tshele zwa tamba fhedzi uri um u nga sala khou ḓivhusa nga maanḓa uri musi eh, tshitzhili tsho no wanala nga hanefha kha ḽa mutale hanefho ne ra tovho ri hone mtshelisi um eh, kha zwiṅwe zwikolo zwa nga tsini a zwi khou fhisana i ndi amba uri a ri nga ḓi fo tshi vho tou pfhi na na zwiṅwe zwi sekondari dza nga hanefha tsini kana zwiṅwe zwikolo zwa nga hanefha tsini um ri khou ṱangana na khesi dzo ralaho ndi amba uri abe um coronavirus ndi tshili tshi no khou vhulaya nga maanḓa mtshelisi tshi khou vhulaya nga maanḓa tshili tshinoni a si mafhungo a vhuḓi na luthihi nahone ndi khou tenda ndi fhulefhela zwo ri vha muhasho vha ḓo ita uri vha ḽi tsedzuluse ngori vhana vha tshi khou ḓiya zwikoloni vha kha khombo yo raliho hei eh, u a pfa u tshi tata na musi u na ṅwana ane a vha uri u khou ya tshikoloni u a pfa u tshi tata nga maanḓa uri u mu ise tshikoloni fhedzi ayo ndi ayo mthitshirisi maṅwe mafhungo ni ra ṱhodze mafhungo anga nge nnḓa ndi mafhungo a dzisama eh, awadzi ndi hanefho lane makhadzi eh, ndi vhudzwanyi rali vhona na ine master kg ndi dziṅwe dza dzikhaphule dzine dza vha uri dzi khou roka nga maanḓa kha ḽa muzantsi a vho ngo ṋangwa kana a vho ngo nominatiwa kha dzisama awadzi ndi hanefho hafhaḽa heye vhoṱhe vhuvhili avho vha swika kha twitter um vha swika vha ṅwala uri hai ri khou livhusa vhathu vhoṱhe vhene vha vhori vho ṋangwa vhene vha vhori vho nominatiwa um eh, kha dzi sama awards hanefhaḽa ndi he musi wana kha spaniel vest hei um eh, mr pumakim ambo ḓi swika fhindula uri hei makadzwa vhana ni songo pfa ni tshi timatima ni songo pfa ni tshi vha na sathane u sa ṋangwa zwemi zwo ri vhathu vha ni funi ini muzika no ndi ḓivha nga maanḓa um ni a roga nga maanḓa nahone a zwi ambi zwo ri A zwi ambi zwo ri arali ni songo ṋangiwa zwi khou amba zwo ri ni, ni, ni funa u laṱela thaula Ra- farani ngo ralo makhadzi wa vhana zwa ramba fhedzi uri na makhadzi ndi si khou vhona ungari u funa u zwi ṱanganedza mani hai u funa u zwi ṱanganedza mshelesi ndi amba uri arali a songo ṋangiwa kha dzi sam awadzi a zwi ambi zwo ri vhathu havha mufuni vha ḓo zwi vhona zwo ri makhadzi na mufuno wawe master kg vha khou- vha khou roka nga maanḓa ḽihone ḓinga ḽa master kg ḽo no ḓivhea sa jerusalema ḽihone ḓinga ḽa makhadzi ḽo no ḓi- ḓivhea sa maṱorokisi ḽo fhefheḓa nga maanḓa ḽo ita phosho nga maanḓa kha kha ṅwaha wo faho mutshielisi na zwino ni khou ita phosho nga maanḓa um zwo tamba fhedzi uri zwi sala zwi si tsha tou pfala nga nḓila yone zwi sala zwi si tsha tou pfala nga nḓila yone fhedzi ayo ndi yayo vhone vhaṋe vha tshi zwi amba vha ri um u tou nga ri u khou ṋeṅwa nga tshiḓivhano zwi ḓa kha mafhungo a dzi sama awadzi u nga si zwi ambe ndi khangala khanganyisa u nga zwithu zwi amba mutshielisi nga tou ralo thiri Hey, X-ray. Nina lutamo lo thoma ḓuvha ḽa no nga zwiḽiwa zwi no tiswa na nthe. zwiḽiwa zwi ḓifhelelaho zwinyabvilanyabvila ei ndi khou amba zwinyumbenyumbe nga ndi to sibasa na tshilamba hafhasi kale ho vula sibasa ndi tsini na shoprite kha gono ḽa mutsaha ngei fhasi tshilamba ndi retail center moloni ri ṱanganedza na vhana vho funa kakula vhuswa na ṋama nga vha ri kwame ro dzula ro lindela sibasa ndi 015 963 0069 tshilamba zero one five nine six seven zero zero four two kali kwa yuna khezwo vha ri ndi mutala fm for you for all mastermind master of radio ndo dzula murakhudza fm thetshelesa ndi bva zwino swika zwezwo ndi tshi basa ndi kuti ndi fulufhela zwo ri vhone vha khou ḓiphina nga maanḓesesa hanefho ni vha vha hone ndi sina ndavha uri vha gai vha nanyiwa gai vha khou ita mini la ndamelelo ri vho ri thisa mbuka ya mushumo ya vhuṱholi ya vhukimvi ya vhudzhiavho ya vhudzhelele khathihi na vhukavhikavhi ndi hanefhaḽa ni muḓifho vho tshikunduni u vho khunduni na khanani mthetshelesa vha zwi ḓivha zwo ri ri a zwi itesa hanefho kha mutale fm vha ri for you for all kha vhathu no kho ṱoḓa ri doba kha vhuye kha youtube channel ya vhoriṋe vha swike vha ri mutale fm vha ḓo ri doba ngo to ralo twitter instagram khathihi na twi eh, na, na, na facebook ndi mutale fm ngeno website i khou ri www mutale fm org kana org eh, ngo to ralo mushirisi fhedzi ai ndi khou livha nga maanḓa mone mo ri tshesa mbeke ya mushumo nefene ya vha hone zwi sina ndavha uri vha gai vha na nyiwa gai la ndeme ndi ḽo ri vhone vho tshesa mbeke mushumo ni dobori ndi maṱhakhini nga maanḓa muthu ndi vhone muthu tshelesi muthu ndi vhone ipfi mbeke mushumo nge vhone vha tyelela ipfi mbeke mushumo nge vhone vha sendela tsini um nga u tou rala muthu tshelesi ngori arali zwo sa ita ngo ralo i a huna ke tshithu a huna ke tshithu mutshiresi muthu tshelesi kha vhathu vho no khou thetshelesa i hone miledzeni ri khou i wana kha facebook page ya vhoriṋe ndi mutele fm hanefhaḽa ri nene muthu nonga u hone munyadziwa a ri roṱhe mudzielo na farinani um ra dzilani tapita a ri roṱhe eh, bashini ma, mama theraga nene ri roṱhe eh, mavisi maranda nene ri roṱhe muredili muthu eh, muthu muofhe ya eh, mboneni mas, eh, mashige robo daka eh, na vhaṅwe vhanzhi vhanzhi miledzi ine ri khou ivhona nga maanḓa nahone ri khou livha nga maanḓa mthetshelesi muthu ndi vhone kha vha ḓipfe vho nṱha nga maanḓa vho thetshelesa mutala fm fhedzi ya mthetshelesi ro vha ri vha fhulufhisa uri ri ḓo vhuye navho vhafunzi vho mantsha friday eh, ndi vhaṅwe vha re msoso vha ḽino ḽa afurika tshipembe vhene vha vhori vha ḓivhelwa miledza eh ine ya fhefheḓa nga maanḓa zwi ḓa kha malavhuṱanu vha ḓivhesa vho mancha friday na zwino vha tanga ri vhono vha hone hafha miyani ndi khou tsheka mitshini yanga ndi khou vha vhona vhono vha hone vhafunzi vho mancha friday vha ri mini fhedzi na vhafunzi hai nṋe ndi right tshoṱhe muhasho na vhathetsheleki ya vha pfala zwo ri eh vha hone ndi khou amba uri vha khou pfala zwo ri vho takala nga maanḓa ḽi khou vha farani eh, kana ndi ri u khou vha farani matsheloni a ḽa vhuvhili eh, vhafunzi

not it's company muṅwe na muṅwe na nane ha ngo kwata nane o takalesa wa u funa ndi company na vhathu vhane vho kwatesa vha u funa murendo u vhona maanḓa manzhi nga maanḓa
he vhafunzi kha musi u nga ya ngo ḓivha o- kana ndi ri u nga ya ngo thoma ngo ḓivha hafhanoni musi ri tshi amba nga vhafunzi vho mantsha friday madzina vhukuma ndi nnyi ngori ri si khou ḓivha zwo ri ndi vhafunzi vho mantsha friday Eh, vho mantsha friday ndi ndi mantsha benedict mantsha ndi tshifani mantsha benedict dzo vulea u bva phiphiḓi hanefho ho dzo vulea dzo vulea ndi dzi nḓila ya dzo dzo vulea ndi kale dzo tou ambiwa uri dzo vulea
a u nga yengo ḓivha mani vhafunzi vho mantsha friday dzina ḽe ḽi ḽo ri hu vhuya u swike vhane vha tou ḓivhidza uri ndi mantsha friday kana ndi friday ya- ya vho mantsha ho vha ho itea mini vhafunzi eh, arali vha tshi nga ri zwi ṱahisa ngo ralo

vhathu vho to zwi vhona uri havha muthu ndi vhafunzi na nṋe nda pfesesa uri vhathu vha tshi khou ri ndi vhafunzi let me say ndi ndi mufunzi vhafunzi vho mantsha friday mara u nga nyanga thoma ngo ḓivha fhona ni vhafunzi um a thi ri zwino vho mufunzi wa ḓitea vha mufunzi a na tshivhidzo avha ndi vhafunzi vhene na kerekeni vha khou ḓiya kana yavho ndi ine yavho mantsha friday ino hashiwa nga ḽa vhuṋa a ndi khou ṱoḓa ri nga ḽa vhuṱanu ya kerekeni ndi na kerekeni nda dzhena yone mara nṋe ndi ndi ndi ndi

vhathu vha vha vha vha ḓi humbula mudzimu hanefho vha ḓo ḓi vha vha khou mu humbula hanefho nga nga miṅwe misi ya milaedza yanga nga maanḓa maanḓa L- ḽi khou pfala vho mantsha nda ndi khou ṱoḓa u vhusa mbudziso ya uri musi vha tshi ita miswaswo yavho vha vha vho sedza lugada lufhio mara vho mbo ḓi zwi fhindula uri vha vha vho sedza vhaswa nga maanḓa fhedzi u nga nyanga u ḓivha mani vhafunzi hu na ḓuvha ḽi ra ri khou ḓi amba hanefha ri khou dzudzanya mafhungo a dzi interview

Eh, ndi khou tenda vhafunzi fhedzi u nga yengo ḓivha vhane vhafunzi vho mantsha friday um, nga miledza inini vhone vha khou ḓi ita vha khou ḓi ṱuṱuwedza vhathu ndo no ḓi zwi vhona uri miṅwe ya miledza kana vhunzhi ya miledza i vha i na miswaswo nga maanḓa mara u- mi- vhunzhi hayo i vha i na mulaedza une wa vha uri u a thusa u nga tshila ngawo eh, kha zwiṅwe zwithu

Zwino so dzi khou vhuya nga maanḓa, ri khou tea u vha ri khou lwanana na uri ri si kavhiwe nga nga tshitzhili hetshi tshine ra vha khatsho. ḽi khou pfala ḽi khou pfala nga maanḓa ḽa vhafunzi ḽine vha khou ḽi amba Eh, fhedzi vhafunzi u- u tshi nga nyanga u ḓivha mane kha vhathu vho no khou ṱoḓa vha tevhela vhatevheli vhavho vhene vha vha uri vha funa eh, milaedza yavho a vha nga vha ṱuṱuwedza uri vha vha wanise hani kana vha vha wane gai vhafunzi Eh, zwa zwino vhathu vhanzhi Eh, ndi ndi ndi fhulufhela uri kha youtube ndi hone hune vha nga ngwana vha wana tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tshanga na zwine nda vha ndi khou ita ndi na vhaṅwe mara ndi hone Mhm. vha nga wana kha youtube yo no pfi vhafunzi vho mantsha friday vha tou subscribe mm, nthuni nyilaedza i ḓo dzula i khou ḓafho i ḓo tou kuloka kha vhone ya ri tshi imiswa ndi khou pfela nga maanḓa ndi khou pfela nga maanḓa vhafunzi Eh, fhedzi eh, u u nga nyanga u ḓivha vhone vhafunzi eh, ndi amba uri a a thi khou hana milaedza yavho i ḓa nga ḽavhuṱanu sa vhunga vha tshi pfi vhumani tsha friday Ah, ndi khou amba uri vho ah, hu nga tou bala na muthihi vho vhone vha nga tou sia nawo eh, ṋamusi nga ḽavhiri ḽa mana kana ka vhumani tsha friday hai hai ndi ndi tshi ṱoḓa u valela vhaṅwe ndi ndi nga sia ndo ndo ndo rera muresa wa maanḓa manzhi nga maanḓa cause

Eh, ndi khwine uri ni ni ni to ḓi fara ni wane tshithu tshine na kona tshone ni ni tsho lwela uri ni ni ni ni ni zame u lwe- u- u- u kopa tsha vhaseli Eh, nṋe ndi khou ri zwi fareni zwine na kona zwone muthu u kona nga tshawe Eh, u tou vha zwi vhuya zwi a kona Ni- ni ni farelele kha hezwo zwine na kona zwone

Hmm, ndiko vabva ndiko vabva vafunzi ndiko vabva vafunzi fhedzi vafunzi i hone mbuso ine ya vhori i vhudziswa muṅwe na muṅwe ene ita eh, ene ita interview kha mutala fm um eh, mbuso ima nga hindira vhafunzi ṋamusi ndi lavhuvhili vha tshi zwima vha ri ndi tuesday kha vha ḓo tshuza muthu muthihi ene vha vhori vha mu takalela vha ri vhudze zwo ri ndi ngani vha tshi khou mu tshuza vhafunzi vho mantsha friday mm, ndi khou tshuza tshimangi sitodo

Mm, hai eh, tshimangi hune a vha hone kha ḓipfe a wanta nga maanḓa vhafunzi vho mantsha friday vho munanga na musi vha ri ndi ene kana o wala kha tuesday eh, o mantsha friday ndi zwavhuḓi nga maanḓa zwa vhafunzi vho mantsha friday nahone ri khou zwi levhuisa thiri a huna thaidzo vho mantsha friday vha ḓo vha eh, na ḓuvha ḽa vhuḓi nga maanḓa ngo to ralo ngo to ralo vho mantsha friday ndaye nduna vhomantsha friday akhezwo muthetshedzisira ri khou amba na vhone vhafunzi vhomantsha friday munna wa muledza munzhi nga maanḓa vha ḓivhea nga miledza minzhi nga maanḓesesa a yo tshimbila ngo rali meke mushumo muthetshedzisi ndi khou amba ri ndi mutanda fm vha ri for you for all mastermind master of radio ho vha hune nṋe muthetshedzisi ndi khou onesa nga luimbo lwa no kubva kha takalani wa mudau a ri mbudzeni ndi tshili hani muthetshedzisi ndo ya nda thi ri nala dza vhathu nda ya nduna